Belê, hûn bi xêr hatine. Roja bi xêr, gelî mêvanên hêja. Gelek spas. Îro em dîsa bi bernameyekî têr û tije bi mêvanên ji hev ê hêjatir li hemberî we ne Bernama Kilam û Kelam wê niha dest pê bike bi kelecanek bi coşek em ê berdewam bikin lê beriya van ez dixwazim piçekî naveroka bernamê û mêvanê xwe we bidin danasîn. Bernama îro em ê li ser dengbêjî û miqam bisekin. Ka têkiliya meqam û dengbêjiyê çiqas bi heva girêdayî ye, çi heye çi tine ye, em ê li ser vana hinekî giftugoh bikin, mijarê bigrin destê xwe û dû ra jî em ê di navberê de kilama guhdarî bikin, ka kîjan kilam hene, mêvanên min bi rengên din, bi stylên din li goreyê em bêjin herêma Serhedê li herêma Bakur tê bikaranîn, Li Rojhilat bi stylê din ew ê bi me re kilamên xwe parve bikin, performansên xwe bi me re parve bikin. Gelek gelek dengên baş, kilamên baş îşev wê werin ser ekranê. Hêviya min ew e ku em tehm û lezetek ji hev bigirin ku înternet pirsgirêka me ez dibim înşallah dernakeve. Mêvanê min ên hêja wê hebin ez û kek Ebdulkerîm em xwediyê malê em xwe dihesibînin em dibêjin em xwedî malin û mêvanê me jî ser serê me ser çavê me hatine ez mêvanê me yekemîn Ebrahîm Rewandil ji Rojhilatê Kurdistanê ji Urmiyê ji bajarê Urmiyê tevlî me bûye muzîkzan û hunermendekî hêja ye ez pêşî dibêjim tu bi xêr hatî û dûra kek sûca hişmendî Ew jî dengbêjek ji Rojhilatê Kurdistanê ye, ji Urmiyê tevlî me bûye. Ez dibêjim tu jî bi xêr hatî ser serra hatî ser çava hatî. Îro em ê behsa dengbêjî û miqam bikin. Eger dema me têrê bike em ê hinek behsa awayên dengbêjiyê jî bikin. Em ê di nav mijara de qala wan bikin. Beriya her tiştî ez dibêjim kek sûca hişmendî Eger mamoste Evdulkerîm gotinek te hebe ez gotina te jî bigrim û dûra derbasî kek sûca hişmendî bim û em bi kilamekî kelekela xwe dest pê kirin. Gelek sipas Kekî Oktay ez jî silav û rêz û hurmetên xwe pêşkêşî tevavê bînerên hêja temaşavanên giranqedr xwişkê birayên ezîz ku li her ciyê dinyayê temaşeyê me dikin pêşkêşî wan dikim. Hîvîdar im ku em îşa wî bikaribin bernameyeke têr û tijî pêşkêşî wan giranqedr a bikin. Tiştekî ez li gotinê cenabê te zêde bikim ku mêvanên me yê îşa birêz Îbrahîm Rewandil ku li eslê xwe Kurdên Soran e Birayeke gelek û gelek hêja ku li sala hezar û neh sed û şêst û nehan li bajarê Nexedê hatiye dunê. Gelektir ji sî sal e ew hunermendê hêja li meydana toro vêjeya kurdî taybetî li meydana mûsîqiya kurdî de xebatên gelek û gelek hêja kiriye. bi salan bi rêweberê e, saziya Ehmedê Xanî li bajarê Urmiyê bûye. Tîtrajên gelekî fîlmên Kurdî e, evî e, e, hunermendê giran qedir e, stranên destpêkê wan çêkiriye û xandiye ve her wisa em dikarin bibêjin ku yekemîn kes bûye ku li bîranîna şaxevanên bi navdengên Kurd Mihemedê Oraz straye. Îşe ew mêvanê me ye ve em ê bikarbin. Îşallah ji dengê wî ve li zanyariya wî mifayeke baş wergirin. Li gelek mêhrican û fîstîvalên nawnetewî û netewî de beşdar bûye li nav welat û derwey welat de. Ve her wisa mêvanê me yê dî ku ew jî dengbêjeke gelek bi nav û deng e. Carekî jî li bernama me de beşdar bûye. Min jiyannama wî pêşkêşî hevala kiriye. Birêz dengbêjê xaşdeng, şuca, hûşmendî bi xwe xelqê bajarê xwe ye. Lê belê aniha li bajarokê Balowê ku girêdayî bi bajarê Urmîye dijî tên. gelek istiran buxa çêkirine hûşmendî bi rastî jî hûşmend e yenî ji dengbêjiyê de hûşmend e îca min xast ku zêdetir ez mêwana bide me naskirin aniha em xizmeta te dane kekê Oktay tu çandê bîjî em wesa bişne pêş Ez dibêjim em bi kilamek dest pê bikin û dûra dîsa kilamek din û dûra em dest bi meqam û dengbêjiyê bikin. Eger kek Îbrahîm rewan dil hazir be em dixwazin ji kek Îbrahîm rewan dil kilamek pêşî guhdarî bikin. Belê

Min pê pêxweşe soranî baxibim yanî ew pêwendî diyalog nav gelê me da yanî pêk bêt. Zor spas. Eger tu bikaribî sormancî jî qisa bike baştir e. Têkek bike. Belê belê belê. Ez yanî montaj dikim. Zor

Zarekî dir teşekur dikim li cenab tu spasî berûberanî û bernameyê dikim û li xizmet de me ge pirsyareke bê wilam didim û. Kek kek Îbrahîm ez tozek tozek ji soranî fêm dikim lê temaşevanên me guhdarên me xwezî fêm bikirinan eger îşev Çiqas di Turikiyê te de Sormancî û Kurmancî li gel hev hev in, tu ji bo me bikarî wan ji Turikiyê xwe derxî bi me re parve bikî, em ê bêtir ji te fêm bikin. Armanca me ew e ku em ji te fêm bikin. Eger tu bikarî. Mixabin, mixabin em zimanêk yanî diyalogêk hawbeş Me Spar Partiya Kurdistanê de niye ewa ewa gelek mixabin yanî dizanî zor ewa cey hesret û derde derde zanî Belê Belê rast Kekê revandin eger tu li pêşiyê de bo destpêkê stranekê pêşkêşî temaşevanan bike tê baştir paşê em bişte namijara. Elo.

Dengê te xaş dêt, tikaye ku tu istirane kê bi destpêkê de bi kerem ke em guhdariyê bikin. Oye ser çawan ser çawan. Ez Spas. stranê kê li ser e, meqamê e, hûn- hûn bêjin nihavend. Yani li li Kurdî û Erebî û Tirkî de bêjin nihavend e, li Rojhilatê Kurdistanê Ya li muzîkê farsî de bêjin Îsfahan. Ser çawa? Îsfahan belê. Belê belê Îsfahan. Ez pêşkêş dikim bi hemî guhdar û bînerê di xoşewîst hemî gelê Kurd. Ez pêwîst dizanim di du roj maye bo heştê Mars ez rojê cihaniya jin pîrozbayî dikim li hemî jinê Kurd û jinê hemî cihanê. Bi taybet hunermendanê jinê Kurd.

Stranê ye ne wisa form e. Ne dengbêjî ye. Bale. Stran bêjî ye ne wisa. Bale stran e. Gelek gelek baş. Çima min ev pirs pirsî min got gelo e, li gel we ev divan nîhavend hûn dema ku bi kar tînin meqamê nîhavenda jî hûn kilama dibêjin li gel we kilam bi vê şêwazê jî hene tune ne min ji bo yê xwest ez gelek gelek e, spas dikim ew Tam û lezata kurdî ya wexwest zêde ye ku di her parçeyekî de deng deng bi teşeyekî din bi şiklekî tên tam girtiye, tamijiye û lezetek girtiye. Ew cîderka deng li gel we li Rojhilat ciyekî din ê de deng tê û tehma wî jî gelek gelek xweş e. Dema ku mirov piçekî serê ewil guhdarî dike pêşî mirov nas nake. Dûra ku mirov nas kir, meriv xwe berdide bin ahenga deng û bi bi pêlê deng ve mirov li welat digere. Te jî me gerand, ez gelek gelek spas dibêjim. Bijî, spas. Sûca hişmendî, tu çanî keko baş î? Sax bî, qurbana çayê te be, memnûn. Em îşev enerjiyekî gelek gelek xurt li gel me heye, em dixwazin vê enerjiya xwe bi mêvanên xwe re, bi guhdarên xwe re parve bikin. Kek Sûca tu dixwazî kîjan kilama ku ji bo te, ji bo dilê te û ji bo dengbêjiya te te gotibe ev Bi rihê min re bûye yek û ez ê vê kilamê bêjim. Di wê kilama ku tu jê awqas nêzî xwe dibînî dikarî dest pê bikî ji bo me. Hûn hez bikin ez Çiyayê Evrin bibêjim. Çiyayê Evrin çiyayeke bi navbang e. Yanî ez bêjim her sertaserê Îranê orta hawîn bihara çawa bêjim têne dînê ya suruca we awê ve gul û nêrgizê ve taybet in. Belê. Kerem ke. Li serî de jî heştê adarê li jinê cîhanê pîroz dikin bi taybet li jê kurd li xwişk û dayikê me yê kurd pîroz dikin. Gelek gelek spas. Ha Delo bira Bilind emetiyan min edî têne mezinan pêşin Wele dibêjin evrinciyê wanan pes

Ez dibim qey kek e, İbrahim deng tê te. Kek Abdülkerim hûn deng dibîzin gelo. Na, em Ne, deng te nabîzin. dengê ew dengê ji nayet boyê min. Belê. Dengê ka kuşmen nayet boyê min. E, Ewelî dengê wî hat. Belê wê demê ez bêm qey interneta ke sûca da qutbûnek çêbû li Rojhilatê Kurdistanê pirsgirêkekî internetê heye û Belê belê bêguman bêguman. Em bernama me gelek gelek têr û tije lê gava ku internet wiha dike dilê me dihêle. Yanê eger hevalên ku dibî alî de çareseriyek wan hebe ji kerema xwe dermanek ji bî derdê me re bibînin. Îca heta kek sûca were ez dixwazim ji kek Abdulkerîm Sûrûş re pirsa xwe pêşkêş bikim. Îro me serê bernameyê de got em ê li ser meqam û dengbêjiyê bisekinin. Gelek niha temaşevanên me yên hêja hunermend ku silavê xwe jî dişînin em dibînin. Ez Gelek gelek kêfxweş im ku ew rêzdarên me li gel me di vê bernameyê de ne li vir in. Eger pirsê wan ê ser meqam hebe ez dixwazim pêşî ew jî pirsê xwe hazir bikin. Em ê îşev behsa meqam û dengbêjiyê bikin. Kek Îbrahîm, Kek Ebdulkerîm bibore, te ewqas sal lêkolînên xwe kir, derheqê dengbêjî û meqam de dema ku tu ji me re Tu bixwazî ji me re tek sûca tu bi xêr hatî. Sûca dengê me tê te gelo. Na ez yaqîn nakim deng ji çekê. Ê mamoste Suca hat İbrahim çû. Belê kerem ke. tu tu ji me re Na ez ez ez ez hema. Dê baş. Mamosta Gelek baş. guhdarê dikim. Gelek Kerem baş ke. e. Bele, bele. Tu dikarî ji me re Alo. behsa dengbêjî û miqam bikî di lêkolînên te de çiqas cih girtin ya jî tu li ser vê mijarê tu dikarî bi me re çi parve bikî? Belê serçava, dîsan jî xêrhatin xizmeta tevavê Temaşevanên hêja ve her wisa pîrozbahiya heştê Adarê bi tevavê xwişkên me Kurd li Kurdistanê ve her wisa tevavê jinê dinyayê. Meqam peyveke erebî ye. Bi azerî dibêjinê muqam

yanî êvêr ya meqam komek komek nexme ne ku bi navberên kevş û diyarkirî hatine çêkirin. Em dikarin bibêjin ku bo cara yekem Qutbeddînê Şîrazî ku Îraniyek bûye, zanyarê Îranî sed sala hefta û heştan yê koçî da evî hatiye Vajeya meqam ya meqamat danandiye ciyê vajeya edvar. Yanî pêş vê hindê de ku meqamat hebîtin edvar hebûye. Yanî dor, dewr hebûye. Ciyê meqamê digotin dewr. Ciyê meqamat digotin edvar. Îcar Qutbeddînê Şîrazî Pêtin edvar radiket bi ciyê wî meqamat didanê ku her dewrek jî her dewrek gamek e her dewrek gamek e bi giştî komek gam li gel yek dibine meqamek. Nêrîna Qutbedînê Şîrazî nêrînek bûye ku ji bona şirove û dabeşkirina mûsîqiyê hatiye gotin. Piştî evî piştî evî nêrîna Qutbedînê Şîrazî e di var cihê xwe da meqaman. Îca zanyarên Kurd jî zanyarên Kurd jî mixabin kesekê bo min telefon kir nizanim dengê min tê tiya ne zanyarên Kurd jî zed sîstema meqaman da pêşeng bûne.

Belê. Dengê dengê te tê mamoste. Belkî kekî Dê baş e. Erê, îca eger em bên erê ew danzda ew danzda êvirane, ew danzda meqamane ji nava heft destgehê musîqiyê Îranî de cih digirin. Ew heft kerem ke. Li Kurdîlî Hîcazkar em bêjin meqama Kurdî dibên ya Kurdî meqam. Gelo min seh nekir ya te behs kir deng qutbû min fehm nekir heyek an tu ne ye. Belê gelek hene ku meqamê axayî revandil jî bas biketin. Em ez dixwazim bibêjim ji mûsîqiya Kurdî de piranî ew danzda meqamane hene. Îca em çun em çun hatine li ser dengbêjiyê qisa dikin gelo dengbêjiya Kurdî yanî şêwaza dengbêjiyê şêwaza dengbêjiyê tenê û tenê li sê meqaman mifayê werdigirî. Dengbêjiya Kurdî sê meqamê bên piranî hene. Yek ji wan Huseynî ye, yek ji wan Uşşaq e, yek ji wan Hicaz e. Meqama Hicaz li nav dezgaha Şûr de ye, herwesa li nav dezgaha Ebû Eta û Deştî de ye jî. Meqama Uşşaq jî nav dezgeha Mahûr û Rastpencgahê de ye, meqama Hicaz jî li nav dezgeha Humayûn de ye.

Kek Îbrahîm em dengê mamoste Ebdulkerîm ez gelek baş dibihîzim. Gelo tu dengê me nabihîzî? Kek Îbrahîm tu xwe dayne û ca diwere ez baş dikim wê dengçî bibe. Belê. Ebrahim dengê me tê te te. Dengê te gelek baş tê min pirse min hebe. Ez ez pê bavirim evê pirsê em dibî ji kek Ebrahim biken. Evê pirsê em ji kek Ebrahim biken gelo em çawa bizanin Ew strane meqamê wî çi ye û destgehê wî çi ye? Na ez beriya wê ez dixwazim tiştek din êşte pirsin mamoste heta ku Kerem ke? Belê belê. Mamoste İbrahim King'e hazır bû em bê pirsa xwe jê bikin. Lê te got sê meqam hene ku Hicaz û Huseyni û Şaq em van meqama di dengbêjê de gelemperî dibînin. Ez dibêjim yani tu dema ku vê dibêjî yani delîl û ispatê ku em bêjin diya nîşan didin gelo Tu dikarî bi me re parve bikî tu li goreyî kîjan lêkolînan û xebatan ji me re dikarî bêjî ku ez dibêjim Huseynî û Şax û Hîcaz ev in. Ya tu bo herêmê dibêjî yan gelemperîya Kurdistanê re dibêjî ku dengbêjî di vê miqamê de van miqama bi kar tînin. Belê belê bi gelemperî tevavê Kurdistanê. Helbet ez evê yekê jî bînim ziman ku deng bêjî piranî li nav Kurdên kurmanc da me ew şêvaze heye. Di dema di çî nav Kurdên soran da tenê û tenê forma stranên wan yê heyran dişibe bi dengbêjiya kurmancan. Tenê û tenê heyranên wan hene ku heyranên wan jî ji van miqaman e, ya Hicaz in, ya Huseynî ne, ya Uşaq in. Hûn destgeha Şûr de ne zêdetir, Humayûn de ne, Ebû Eta û Deştî de ne. Ya tu diçî nav kurmancên Xurasanê, tu dibînî tenê û tenê formeke stranêvan dişibe bi dengbêjiyê. Ev jî forma loloçî dibêjinê, lolo. Lu ya loloçî hene ku loa dibêjin. Tenê û tenê loyê wan dişibin bi dengbêjiya me. Bi vê sedemê em dikarin bibêjin ku dengbêjî saziyeke ku li nav kurdê kurmanc de heye. Îca ew mûsîqîzan, ew Kesê ku serkarê musîqiyê, serkarê dezgeha, serkarê meqama, serkarê goşevo, redîf ku dê jinê, reco ve her wesa not ve evane kar diken, evane dizanin kanê ew kilame ku hate gotin gelo eve kîjan meqamê de ye, kîjan dezgehê de ye û çun? şêwaza dengbêjiya Kurdên Kurmanc zêdetir têda hozn heye, xem heye, elem heye û bandoreke tijî nav dengbêjiya me de xem e. Îca em dibînin ku meqamê Huseynî de ew taybetmendiyane hene. ya meqamê uşax da ev taybetmendiya mesela hinek piraniyê kelamê me yê dengbêjiyê li ser mêrxasî û netirsiyê ne. Mêrxasî û netirsî mijarên herî girîng yê meqamê uşax in, yê destgeha Mahûr in, yê destgeha Rastpençgah in ku ev destgehane yê Farabî ne ku Kurd Kurd yek ji van neteweyan in ku bi her heft destgehên mûsîqiya îranî stran gotine. Me hemûya de jî mînakê me hene. Ya dema em basa Hicazê dikin, Hicaz di nava neh êverên esasî nav ereban de jî tê dîtin. Yanî Sefyedîne Urmevî ku yek ji van mûsîqîzanên bi navdeng kurd bûye,

Min ê vê pirsa ji te bikira mamoste te bi xwe bersiva vê pirsê de min ê bigota her meqam gelo dema ku em bigirin dest naveroka çîrokên xwe em bêjin ji bo dildariyê ji bo evîndariyê kîjan meqam pir hatî bikaranîn ji bo kilamên şer û em bêjin ew kê kîjan meqam pir hatî te qala vana kir gelek ê xweş e ez dibê me mê pêşerojê de dîsa servana bisekinin meqam û çîrok Çiqas têkiliya wan bi hev ve hene, em ê pêşerojê de li ser van bisekinin, kîjan miqam xizmetê ji kîjan çîrokê re, ji kîjan hêstê re dike, em ê li ser vana bisekinin. Lê eger kek Îbrahîm dengê me diçêke, ez dixwazim pirsa xwe li ser miqam ji kek Îbrahîm bikim, kek Îbrahîm tu me dibihîzî gelo? Şek İbrahim. Kek suca dengê min tête gelo. İnternet hem li gel kek suca û hem jî li gel kek İbrahim rewan dil gelekî gelekî kêm xuya dike. Ez dibêjim qey dengê min naçe wan.

Kek İbrahim e, dengê me tê te gelo. Kek Suca tu dengê min dibihîzî? Belê belê vêzim. E, Biçeke ez Spas bijî. Em, A, Kek İbrahim hat. Kek İbrahim dengê me tête. Na, na dengê te gelek yani e, qet hebît. Yani ez fehm nakem. Belê. Ev pirsgirêka internetê ye. Yani li gel we internet ji ber ku lewaz e qelse e, deng kute kute kite kite tê e, ji ber wê Ez dixwazim ji kek sûca jî kilamek bixwazim lê dema ku înternet kêm be ewê kilama wî nêvî de bimîne û em ê jê fehm nekin ez ji bo yî dixwazim piçekî xeber bide ka internet çawa ne em dû re lê bin okay. kek sûca tikarî piçekî okay, okay. okay. ji me qala çêne çanin ha baş e Nadzî baş e kek rind e Tu dengê me baş tê te. Ben ez dengê de baş dibêsim ke. Lê dengê te kêm tê me, dengê te qut dibe. Ji ber wê ez ku kilam bixwazim jê wê dengê te qut be. Kek İbrahim, tu dengê min çawa dibîtî? Dengê min baş e? Nuke baş e, nuke, nuke, nuke. E, gelek, gelek Êstê baş baş bû. e. Em. Belê, Ez ê belê. te e, s- pirsa ew kê bikim. Derheqê miqam da e, me pirs pirsîbû mamosta Abdulkerîm gelek gelek e, tiştên xweş me re parve kir got dozdeh miqam gelemperî kurda da e, ku- kurd bi kar anîne ji nav van dosta dozdeh miqama jî sê miqam hene ku e, Kurd di dengbêjiyê de bi gelemperî bi kar anîne. Ev sê meqam jî Hîcaz, Uşax û Huseynî ne. Ti gelo dikarî fikrên mamoste re tu tevlî fikrê mamoste dibî yan fikrekî te yê cuda heye yan tu çi dixwazî derheqê vê mijarê de me re parve bikî wekî muzîkzanekî? Bale bale. Dizanî heval Muzîka yanî kurdî li ser miqama te ye. Em di kurdî de me duwazdeh miqam heye. Tirkî de dibin sêzdeh, erebî de dibin çardeh. Bes di farsî de ew miqam înan yanî biçûk kirine, xir kirine bûte heft destgah.

Meqam û şaq min gelek geriyan nav înternetê de û şaq em îran yanî mûsîqî farsî de hem di beyatê de me heye, di şûrê de me heye, di Humayûnê de me heye, Humayûn yanî Îspahanê jî beşekî wî ye, li Mahûr jî de me heye.

Kek Sebrî Agirî, Dengbêj Sebrî Agirî jî niha pirsek pirsiye. Ez ê pirsa Kekê Sebrî jî bi vê pirsa xwe re bikime nava hevidû, ez ê wisa bipirsim. Gotî ji kerema xwe re bi awaz ji meqam mînak bidin de kê xweş bibe. Kek Sebrî rastî jî dengbêjî û meqam gelek gelek hene em dixwazin parve bikin lê înterneta hevala kêm e em nikarin dengbêjiyê ji wan kilam guhdarî bikin. Ew daxwaza te fikra min jî li ser wê ye. Em miqam ji bo ûşaq eger em bêjin miqama ûşaqê de Kilam hey kek Ebdulkerîm hem pirsa mamoste Sebrî hem jî pirsa min em bixin nava hevdu belkî em nikarbin awaza wan bikin lê tu dikarî mînakekî ji bo me bidî ya jî çend mînak ji bo ûşaqê Belê belê ûşaq Min dengê mamosta Suruş sinîne. Dengê min psra ye. Kek mamoste Abdulkerîm jî ye dibê min qey dengê wî jî kêm bû, înterneta wî jî qels bû. Belê belê. Belê. Be rast e. Ê mamoste tu ji bo Hîcaz û Huseyinî mînakên dengvêjiyê tu dikarî nîşanî medî? Yanî bêjî ev kilam Hîcaz e, ev kilam na Hîcaz bibore Huseyinî ye, ev jî e Hîcaz û Huseyinî di di meqam te got van kilaman re tu dikarî navê wan ji me re bêjî ev kilam Hîcaz e, ev jî ji bo Huseyinî ye.

Binê vîne elo ewa jî ewa besteyê bi ewa miqamê hêza ez migot bi kirmancî min parsêyek nemir eya zaxoyî jî got dê hîzazê da. Belê belê. Ewa hîzaza. Belê li Dengê min de hêt mamosta? Gelek gelek baş e dengê te gelek baş tê gelek spas ji boy Awaza te ew awaza ku te got awaza Hîcaz mînakek. Mixabin min dengê we tune. E, dengê me tê te e, kek Abdulkerîm Surîş. Dengê dengê te qet hebît. E, kek İbrahim. Min Xop. got ev Hüseyinê Ez jî bêjin hatim, ez botan. hatim, ez hatim. E,

Belê. Îşev îşev me tu tam ji hevdû negirt ji ber vê internetê ez gelek gelekî ew kum yani em neçar mane ku em çi bikin em nizanin yani carê mêvanekî me xeber dide axaftina wî qut dibe kêm dibe hersî mêvanê te jî silav ji boyê ve ji boyê godarvanê dengbêj tî bi rastî Hersî mêvanê te ji Rojhilat e. Spas. Rojavayê. Lê bi rastî înterneta wan gelek gelek lawaz e. Godarwan jî tam jê navîne, ew jî tam jê navînin. Belê belê. Baş em gav gidin şûm em dawî li bernama xwe bîne ez baş dikim daha baş dibe. Belê em e jî di fikra te de me eger em nikaribin ji hev tamê bigirin wê bernama me bela sebep biçe lê em dikarin deh deqê dinê jî bi heva berdewam bikin em behsa meqam û dengbêjiyê heta ji destê me te em ê Parve bikin û em ê bername xwe xilas bikin. Ji ber ku mêvanê me nikarin kilama bibêjin, em nikarin wan guhdarî bikin û temaşevan jî wê nikaribin ji me sûdê werbigirin. Ji bo wê li qisûra me nênêrin. Tiştekî teknîkî ye, ji destê me tiştek nayê. Em dîsa lêborîna xwe ji we dixwazin. Wekî ku kek xetîb got, em ê hinekî Bahawîrdor li ser meqam û çi meqam hebûn çi tune bûn me çi axaftin kirin em ê behsa wan bikin û dûra hêdê hêdê em ê xatirê xwe ji we bixwazin. Niha ji mêvanên min dengê min gelo kî dibihîze? Deng û dengî der tê. Tê dengê der baş tê. Sûca tu dikarî Ez dibîzim ez. Sûca tu dikarî kî ara bêjî? Tamam.

Gelek gelek savê Sûca lê înternet ew tahma ku tu dibêjî min dengê te guhdarî kirî li ser ew kê ew tahm em nikarin ji ber ku înternet qut dibe em wê tahmê nikarin jê bigirin. Mixabin. Ez gelek gelek spas dibêjim ji bo mêvanên xwe pirsgirêkek înternetê ku em bêjin tahma me û lezeta me ji hev dûr dixe. Bû sedem ku îşev em bernameyekî ku bi dilê xwe bikaribin çê bikin em nikarin yanî bi dilê xwe bername çê bikin. Ez lêborîna xwe ji hemû temaşevanan dixwazim û ez dixwazim niha kek Ebdulkerîm tu dengê me dibihîzî gelo? Belê belê dibîzim. Te gotibû herî dawî te gotibû kek Îbrahîm bira ji me re kirema ker û qulik kulik bêje ku em bizanibin ka ûşaq meqama ûşaqê newsa me şaş fam nekir ji te. Helbet me nego kek hem ew kilama ku ew kilama ku niha dengbêj şuca hûşmendî got kilama ker û kulik bû. Ko Min deng çinîne mamosta. Belê kek Abdulkerîm Surişî dengî çû. Kek Îbrahîm ez ez gelek lêborîna xwe ji we dixwazim ji ber ku ez nikarim ji we sûdê birgirim wergirim Ez gelek diêşim. Ez dibêjim gotinek te dawî hebe em gotina te ya dawî bigirin em îdî hêdî xatir hêdî hêdî xatir ji hev bixwazin em bername xwe xilas bikin. Ez spasê ji cenabê te dikem hevalê berêz mamostaya birêz. Ew meqamê ew hevalê me hûşmend got di beyatê de bû Em di muzîkê redîfê îranî de bêjînê goşeyê şehnazî. Şehnazî ye. Em di soranî de gelek heye. Ew e şehnazî ye. Belaw bûye ew hemû jî dizanin. Bes dengê wî ço min nizanî li kê firot kir yanî bo boçî ve bes şehnaz bû. Yanî şirûê wî seretayê wî şehnaz bû. Nizam çûn dengê wê çû internet qet hebû. Min nezanî ti bû. Belê. Bi her hal ez xizmet dame. Gelek spas bo vê mîyandariyê. Ez teşekurê dikim. Gelek spas li cenabê te û hemî hawkarê te hemû hewalê hewalê te li fennî û dûrbîn û deng û Tart yani yani mixabin mixabin em neşiyayn baş û rek û pêk bername pêşkeşê bînerê xwe bikeyn em dawayê lêbirdinê dikem lê hemî bînera xweşewîst hewlatiya xweşewîst Gelek gelek spas. Ez hêvî dikim di bernameya pêşiya me de em ê dîsal ser meqam bisekinin. Wê mêvanê min eger pirsgirêkek tune bê ji Bakur bê ji Amedê Weysî Varlî be em ê mamoste Weysî jî bigirin em ê li ser mûsîkê bê re xeber bidin û belkî mêvanekî din ê me girt ew jî wekî dengbêj îşev me tu tam û lezet ji hev negirt me Gelek gelek dixwaz ku em ji we tişta hîn bibin lê ez hêvî dikim rojekî ku înternet baştir be em ê bi hev re car din bernameyekî li dar xin em ê li ser van mijdaran Kek Îbrahîm ez car din lêborîna xwe ji te dixwazim yanê ez hêvî dikim di pêşerojê de em car din werin gel hevdû em ser van mijara qise bikin lê bi kurtasî ez dibêjim gotinek te ya dawî hebe ez wî bigirim. Ez teşekkürê dikem li hemî hevalê xwe, hemî berebiranê vê bernamê, cenabê te û hemî hevalê te li vê fennî û kamera û hemî tişt zor zor spas. Ez gelek xweşhal im xizmeta hawilatiya xwe, xizmeta we dabûm. Gelek spas. Gelek gelek sabî em jî gelek spas dibêjin. Kek sûca ez gotinek tê dawî hebe ez dixwazim ji te jî gotin bigirin. Ez hêvî dikim di rojên pêş de em di bernameyekî daha baştir de li gel hev bin û em bikaribin li we guhdarî bikin ji te ji tam û lezeta we ez dizanim em ê têr nebin lê îşev îşev mixabin ji ber înternetê em nikarin bi hev re Zêde qise bikin. Gotinek te ya dawî heye ji bo me gelo? Gotina me ya dawî em çi bikin? Bêşansiya me wajî hêvî da gelek xwedî em hev bim der bernameke pir bi rêk û pêk be. Ez silavê xwe dibêjim me hevalê ser kameraman e. Her wisa kekê Sirûr, kekê Îbrahîm, kekê Oktay hevalê me yê dî Etay bû. Ez hêvîdarim carek wê diyem bernamegê pir bi rêk û pêk bîna ku evê li min şopan jî aguhdar be lê hûn mel van dixwazim lê şans destê min nebû bêşansiyê dabû. Belê. Em çi bêjin em tey em kurd dibêjin ya feleka mexayîne babo înternet jî li me yani Hey felek, hey felek, hey felek. Hey felek ji bo te dinalim bo çi nêrgiz çirmisî Yani ev bav û kalê me jî van kilama gotine dewr û dewrana wan de jî em bêjin felek ji bo wan nekeniye îro em jî em dixwazin tiştê baş bikin lê felek me ra nakenê nabe dost ez gelek gelek spas bigorin Gunehê gunehê Hacî Evdulkerîm dengbêj nebû digot em ê felekê bigirin bidine tobê. Walla felek nedide tobê bira. Ez gele gelek spas dibêjim ecardin lê xem em ê xem nexwin dinya dewr û dewran wisane ketin û rabûne dibêjin îro em bêjin ji bo internetê mixabiniya xwe em tînin ziman. Ez gelek gelek silavê xwe ji we re pêşkêş dikim, hurmetê xwe ji we re pêşkêş dikim û ji temaşevanan re em bêjin mamoste Armanc, Hozan Armanc, hunermend Armanc silavê xwe şandibû. Ez li vê derê silava jê re dişînim. Ew jî hozanek hunermendekî hêja ye ji bo Kurd e. Gelek kar û xebat û lêkolînên bi qedr û qîmet kirîn. Mamoste Veysî Varlî gelek pirs pirsî bûn, ez wan pirsa ez dibêjim hefta pêşiya me îdî di bernama pêşiya me de em ê bi mamoste Weysî Varlî le re wan pirsa bibersivînin heta rojekî ku em înternetekî baştir bibînin em ê li gel hev bin. Îca ez dixwazim bi bêm dawiya bernamê, dawiya bernamê de jî mamoste Abdulkerîm Sirûş niha dengê min tête. Belê belê. E, e, Niha me gelek tiş xeber da ku em bibêjin Ercan gotî bername gişt neqedînin înternet ta kî baş be berdewam bikin. Gelek gelek spas bo pêşniyariyê te Ercan lê ez nizanim em xwe aciz hîs dikin hûn dengê me dibihîzin na nabihîzin. Ez dengê te dibîzim Mamoste Kerem ke. Berê deng tê. Neçin misî wek cemet qerisî. yani şev îşev gelek gelekî şevekî ew bû me dixwest ku em civatekî xweş çêk bikin. Silav viyan mamoste gotî silam germ ji bo we û mêvanê we mamoste Oktay. Em jî silav ji bo te dibêjin mamoste viyan tu jî Roniya me yê çavê me yî tu gelek kesekî hêjayî û xizmetên gelek baş bo civatê dikî. Ez gelek silavê xwe ji bo te dişînim û her wekî din hevalê ku silav şandine şîrove şandine me navê wan yek bi yek belkî niha nayê bîra min ez ji bo wan hemûya jî silavê xwe dibêjim. Mamoste Evdilkerîm, em werin ser dawiya mesela xwe. Me got dengbêjî û meqam. Me behsa dozdeh meqama kir û me behsa sê meqama kir. Me got sê meqam di nav van dozdeh meqaman de di dengbêjiyê de hatî bikaranîn û dawiya bernameyê de em ê li ser vê mijarê hê jî berdewam bin. Em ê xebatê xwe bikin û xeberdanê xwe bikin. Lê ez dibêjim pirsek jî di vê der ez vekim. Ji bo kurda Nivîsa standard ji bo mûsîka kurdî, ji bo ku her çar parçê Kurdistanê ji hev fêm bikin, Başûr, Bakur, Rojhilat û Rojava. Pêdiviya me, mesela hûn dibên wegom meqam, êwir, em bêjin ji bo ku em standard ji bo van tişta ra pêk bînin, hewcekariya me gelo bi tiştekî heye ku em ji çar parçeyan mûzîkzanên me, zimanzanên me, ku bicivin ji bo zimanê mûsîkê standartekî ava kin, ji bo fikrekî wiha gelo tu dikarî tiştek ji me re bêjî? Bi rastî ez dikarim me wê yekê bînim ziman ku ez yekemîn bernameye ku dibînim kesek wekî cenabê te wiha rosa bi taybet kekê Ferzan Brîtan wiha rosa hûn hemû li tew hev ve bernameyek danandiye ku ew bernameye şewbihêrk nîne

hildikulin, tehlîl dikin, dinirxînin, li ser mûsîqiya xwe, li ser strana avazên xwe, li ser şêwazên strînên xwe em agahiyan didene bînerên xwe. We ve diyar e gelek jî kes hene ku me dişopînin û dilê wan dixazîtin bi rastî bizanin kanê gelê me xwediyê çi mûsîqîyekê ye. Çon ez evê yekê dikarim wek lêkolînereke kurd bi piştrastî bibêjim ku gelo yek ji hêmanên edebîyata me yê dewkî, vêjeya me yê dewkî strana avazên me ne. ku em dikarin bi îstirana awazên xwe em xwe bi dinyayê bidene nasîn. Îca ziman ne tenê bo musîqiyê, bo bo her tiştê zimaneke standard û yekgirtî bo me pêwîst e. û dibî me hebîtin. Lê belê ew rewşa ku îro rojê gelê me têda ye, hebûna zimaneke standard vê demê de mumkin nîne, xeyrî mumkin e. Em dikarin tevavê zaravayên xwe, binzaravayên xwe hemiya biparêzin. Hetanî zemanekê ku em bikaribin bibine xwediyê zimaneke standard. Îca hewceye ku tevavê zaravayên me li her deverekê de ku hene em musîqî de taybetî ew bivêjên ku nav musîqiyê de hene bivêjên ku nav musîqiyê de hene bi nawan bernamane da ku têkiliyê me hebîtin em bikarmin li gel birayê xwe soran birayê xwe kelho birayên xwe hewramî zazakî em dora hew berawa bibin geliyek têkiliya me hebîtin hingê zimanê me jî nêzûkê hev dibît gelê me jî nêzûkî hev dibîtin. Em ê çêtir bikaribin zimanê hev jî fehm bikin. Bi vê sedemê ez gelek kêfxaş im ku ve bernameyeke weha danandiye. Taybetî jî kêfxaşiya min ser ewê hindê ye ku pêşkêşvanê bernamê bi xwe wek karnasek ye. Cenabê te bi xwe kesekî ku tu li ser mûsîqî te kar kiriye, tu dikarî li gel me bi rahetî qise bike, li me pirsa bipirsî, li me pirsa derxînî, ka tûrikê me de çi heye? Tu tûrikê me di kolona de tişta derdixînî. Ew bernamê hanekî hewce ye bo me. Ew bernamê hanekî dikare me nêzîkî hew bike musîqiya me nêzîkî hew bike ve her bista ziman û bivêjê me yê ku em devera me de em çi dibêjin em miqamê devera ve de hûn çi dibêjin ew bername nê hanekî dibîne sedem ku em dikarin nêzîkî hew bin ve her wisa zimaneke navxwe de navxwe de layikên îro rojê bi vê rewşa ku em tê de ne em zimaneke standard bi xwe çê bikin li dunyaya mecazî da. Li daviyê de ez teşekurê disa dubare li cenabê te sipas dikim ve herdisa koma ku ew bername danandine ve tevavê temaşevanên hêjayê ku îroke temaşeyê me kirin em lêborîna xwe dixwazin her vekî ku tu dizanî dema ku înterneta me xira dibît ez nifira yekê dikim disa ez nifira evî yekî dikim ku ew bûye sedem em interneta me lawaz e mixabin ez bi xwe jî gela xemgîn bûm nerehet bûm dilê me dixwast em zêdetir li vê barê de qise bikin taybetî mêvanê me yê hêja revandil ku insanekî û gelek zana li barî musîqiyê de ye Ve me amade kiribûn çend îstirana jî em li miqama Uşşaq de, li miqama Hicaz de, li miqama Huseynî de em mînaka bînin. Em mînaka bînin gelo ka ew çilama ku niha em dibîzin eve kîjan miqamê de ye, kîjan dezgehê de ye. Ewne me hemû amade kiribûn lê mixabin sed car mixabin feleka me xayîn e û înternêta me jî lavaz. Dîsan jî lêborîna xwe dixwazim gelek sipas li cenabê te û tevavê bînerên hêja xwişk û birayên giran qedrên ku e, temaşeyê me dikirin. Gelek gelek spas mamoste. E, wekî ku te got pêdiviya me bi zimanekî standard heye lê derfetên me tune ne. Lê derfet Sazî wekî sazî derfetê me tune ne. Lê em her yek di şûna xwe de, li mala xwe, li cîhana xwe karek wan pê emel dikin, karek wan pê dişuxulin. Rojê deh deqe tê gotinek di ola îslamiyetê de heye ku dibêje îro te ji bo xweda çi kir. Ez jî vê gotinê ji bo xwe dibêjim. Ez dibêjim oxtay te îro ji bo xwe çi kir.

Yanî ziman tiştekî gelek şîrîn e eger ku meriv hez bike. Îca gelek hevalên me hene ji fîzîkê hez dikin, gelek hevalên me hene matematîkê hez dikin. Îro mijara me ji ber ku musîk e di musîka kurdî de xebatên cûr be cûr hene. Gelek hevalên me hene ji hev dûr in. Ez, mebesta min di vê bernamê de wekî ku te anî ziman ew e ku ew dûrî û ew hay jênebûna navbera hevdû em bişkînin. Em bizanibin li Rojhilatê Kurdistanê mamoste Ebdulkerîm Sûrûş heye li ser folklora kurdî gelek gelek xebatên xwe kirine. Me Ebdulkerîm Sûrûş nas kir lê li dû Ebdulkerîm Sûrûş me nas kir ku mamoste Îbrahîm Rawandil heye. Dûra me nas kir sûca hişmendî heye dengbêjiyê dike. Yanê ev çi bû ev bername hêdî hêdî em ê gelek hevalan dostan nas bikin em ê werin cem hevdû pêdiviya me bi wê deh deqî ku em her roj xwe re bêjin me îro ji bo xwe çi kir Em standardekî ya jî pirsgirêkên xwe em bi xwe di mala xwe de çareser bikin. Dûra ez dizanim wê dinya ew ê hinek kar sewiktir bibin, teknolojî gelek derfetên xwe hene. Em dikarin li ser înternetê jî werin cem hev dû Komîsyonekî ava bikin ji çar parçe Kurdistanê kesên ku muzîkzan in, kesên ku zimanzan in li ser mûsîkê taybetî ez dibêjim li beşê dinê jî ji xwe xebatên dinê jî hevalê dinê wê hewce ne ew dikin. Lê her kes ji karê ku fehm dike li serê zanistî diaxivê, xeber dide, berhem çêkirine, lêkolîn kirine, Zanistî çûne zankoyê wan xwendine. Îdî pêdiviya me kurde jî bi wî heye ku em rastî rastî li van xebata hay bin û standartekî ava bikin. Ji bo vê standartê jî dibê ku em hevdu nas bikin. Wekî ku cenabê te got Rojhilatê Kurdistanê, Roj Başûrê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê Evan hunermenda, evan muzîksana ku hay ji hev hebin ku bikaribin bi hev re kontaktekî ava kin ji bo zimanê kurdî û muzîka kurdî em standartekî nîqaş bikin. Ev bername ji bo wê ez dibim ewê bibe sedem. Hêviya min ew e. û ez gelek gelek kêfxweş im bi mêvanên xwe ku min wan nas kir. Belê me ji wan îro tiştek negirt lê naskirina wan ji me re tişta herî mezin bû. Naskirina te ji bo me tişta herî mezin bû û gelek sipas kesê ku niha li benda vê bernameyê bûn dixwestin bi me ra hêstên xwe parve bikin ew jî di nav civata me dabin li me temaşe bikin belkî îşev ji me sûdê ne sîber şarjîrê me borîna xwe ji wan dixwazin û ez dibêjim ez ê dawiya bernamê îro em da bernama xwe li vê derê em ê biqedînin lê bernama pêşiya xwe da em ê dîsal ser miqam sekinin em ê behsa miqam bikin dengbêjî û miqam bikin kesê ku li me temaşe dikin kesê ku li me guhdarî dikin kesên ku li ser musûkê bi taybetî dixebitin xebatên wan hene hûn dikarin pêşniyarê xwe bi me re parve bikin em we bikin mêvan û em we nas bikin, em hevdû nas bikin, em nêzî hev werin. Îro ji bo kek Îbrahîm Rewandil ez spasiya xwe pêşkêş dikim ku ji Rojhilatê Kurdistanê ji bajarê Urmiyê li gel me bû, muzîkzanek û muzîkzanek û hunermendekî hêja, ez dibêm rojên pêş de em ê carnan bi hev re kontaktek de hînin û dengbêj Sûca Hişmendî ez gelek gelek spasiya xwe ji te re dikim, Ez carin lêborîna xwe ji te dixwazim ku min nikaribû ez we baş biezmûnim yanê biborînin şexsê min ji ber teknîkê ku me nikaribû em tiştek wiha bikin. Ez gelek gelek spasiya xwe ji bo mamosta Abdulkerîm Sûrûj dikim ku ev ji bo vê bername gelek ket û gelek xebat dide û haziriyan dike û em tên ber we bi we re ji bo ku saetekî têr û tije xizmet bidin we. Kek Viyan Yusuf gotî bila em riyal bin zehmetiya hiya em zirava bikin yek çend ku demka di ve dirêj pêwist e bila em bi aqil û rihê xwe bibin yek û astengî kêm bin pêşiya me. Gelek gelek spas mamoste Viyan. Mamoste Viyan jî gotî ku dilê me û rihê me yek be û em rast bin em ê pêşerojê de em ê daha nêztir û daha biqewettir li gêl hev bin. Û ez sipasdariya xwe ji bo Lorîn Ajansê dibêjim, Lorîn Ajans reklamên me hazir dike, li ser sosyal medyaya artistên me parve dike, ez gelek gelek sipas dikim. Ew jî reklamgeriya kurdî de xebatên dikin, ji bo me pîroz in. Reklamgerî jî ji bo Kurda pêdiviyek e, ji bo pirtûkê wan, ji bo danasîna şîrketên wan, ji bo kar û xebatên wan ên şexsî, yê muzîka, yê hunermenda. Ev jî tiştekî gelek gelek baş e. Eger xebatên wê wisa jî hebin, bi taybetî hûn jî pozîtîf nêzîkatî ji bo Kurdî bikin. Ji bo vê jî ez dikarim tiştek bijim, Hunermendê me berhemên xwe kurdî çêdikin lê reklamên xwe kurdî çênakin. Berhemên xwe kurdî parve dikin lê li serê berhemên xwe belê ji bo ku kesên tirkî fêm nakin binivîsin lê kurdî jî binivîsin. Reklamên xwe kurdî jî bikin. Yanê hûn hunermendê kurdan e dibe ku hûn rastî jî zimanê xwe Belav bikin li ser zimanê xwe tişta çêk in ku ev ziman di nav jiyanê de cih bigire. Ev jî daxwazek me ye, ricayekî me ye ku hûn bikaribin vê rica me bi cî bînin, em ê gelekî kêfxweş bibin û ez ji bo rejiya Dengbêj Tiviyê gelek gelek spas dikim, ew jî tehemûlê me dikin. Yanî axaftina zêde kes lê guhdarî nake, em dizanin. Lê derdê me pir e, ji bo wî em belkî hinekî zêde diaxivin. Her kes dengbêjî û stranê dixwazin guhdarî bikin lê dibe ku em carina li hev guhdarî bikin. Em li kesên zana, kesên lêkolîner, kesên ku li ser hin tişta xebata kirine em li wan jî guhdarî bikin. Ev bername jî hinek armanca me ne ku pir laykên zêde, pir temaşevan em bigirin. Armanca me ew e ku em li vê derê paceyekî di nava jiyana kurdî de vekin ku em dikarin nîqaşa van tişta jî bikin. Ev tişt ji bo kurda pêdivî yek e, em li ser vanan jî xeber bidin. Qisûrek me jî hebe, em lêborîna xwe ji we dixwazin. Ez hêvî dikim em ê tiştnê baş bikin. Ez xatirê xwe ji we dixwazim, ji car din dibêjim ji bo xebatkarên Dengbêj TV, Kek Xetîb û Ferzan, Gelek gelek spas û kesên ku di vê xebatê de li gel me bûne ji wan hemûyan re spas dibêjim. Mamoste Evdilkerîm îro ez dixwazim bernameyê tu bigirî û bi gotinên te em xatira ji mêvana bixwazin. Me Gelek tişt gotin di dawiyê de em û tevavê temaşevanên hêja xwişk û birayên ezîzê xwe ku îşewker li tewmew bûn silametî û tendirustiyê dixwazin, rojên xweş û her wisa serbilindî bo we hemûya me biborin eger înternêt bû sedem me nekarî îşewke em xizmeteke baştir ji bo we bikin, bi rastî em bi xwe jî nerehet bûn û gelek xemgîn bûn. Hîvîdar im ku li rojên pêş de ku em dîsa bikaribin bêne xizmeta we û ve em bikaribin hinek agahiyên baş ew tiştê ku me ser xebat kiriye em bînin ziman û pêşkêşî we hemiya bikin. Ji bo we hemûya serkeftin bimînin xêr û xweşiyê Îranê de şeve şeva we hemûya xweş. Bimînin xweşiyê de.